Wel Gwyn, yr wythnos yma 'dan ni'n mynd i deithio ar hyd lein o'dd yn rhan o gwmni dwi'n gwybod sy'n agos iawn at 'ych calon chi, cwmni Rheilffordd y Cambrian. Digon gwir, Arfon, digon gwir. A dyma ni ar safle'r pencadlys. Yn Nhraws Oswallt. Mae'n chwith gweld y lle. Be di apêl y Cambrian felly i chi, Gwyn? Wel, um, dyna'r lain, dyna'r hen gwmni oedd yn mynd trwy Machynlleth, lle gas ei magu wrth gwrs yn wreiddiol, ond oedd gan yr hen gwmni rhyw apêl ehangach na hynny hefyd. Oedd o'n gwmni Cymraeg, er fod y pencadlys yma yng Nghroes Oswallt dros y ffin yn Lloegr, cwmni Cymraeg oedd o i'r carn, ond o Gymru'n gweithio ar hyd o fo ac uh, lawr yr arfordir, lawr i Bwllheli, lawr i Aberystwyth, a oedd 'na ryw Gymreictod mawr.
Mae'r cledra yma'n croesi'r ffin rhwng Lloegr a Chymru. Ond yn rhyfedd, mae enwau'r gorsafoedd yn Gymraeg iawn, hyd yn oed y rhai sy dros y ffin yn Sir Amwythig.

Dim byd ar gyfriaduron, a phob peth yn cael ei drosglwyddo o un llaw i'r llall mwy na lai. Mi roedd 'na deligraff ar hyd y lein, ond oedd hwnnw'n cynhyrchu papur wedyn, ond yn swyddfeydd ar gyfer hwnnw. Dwi'n gweld eich bod chi'n ysu fynd i dynnu ychydig lyniau o'r adeilad yma tu ôl i ni. Tra 'da chi'n neud hynna, dwi'n mynd i gael sgwrs efo gwr bonheddig hynod iawn. Gwych, gwych.
Mi oedd yna drenau'n cychwyn o yma i Gobywyn doedd. Tren a ddwy goch, oedd yna nhw'n mynd reit aml i Gobywyn a gwrdd yn ôl. A mi oedd yna bedair neu bimp yn mynd i fyny i Llanfyllin. A wedyn rwla ti'r saith i lawr i Trallwm. A wrth gwrs oedd y, y gwts yma yn doedd. Oedd yna lot o gwts sens, shyntio yma. Oedd yna tua wyth o shynters yma fyswn i feddwl, a dau inspector, a jeep inspector yma. Oedd hi'n brysur iawn yn os wsti. Mae Gwyn a finna ar fin rhyw uh, grwydro'n hamddenol iawn tuag at Llanfyllin. Beth sydd o'n blaenau ni? Wel, os da chi mynd yn cychwyn o fan hyn, wrth gwrs, os da chi am gerad yr holl ffordd, dwi'n gwybod da chi am wneud hynny, ond da chi am gerad y lle cyntaf, rowch chi ato fo, neu fysa chi wedi dŵad ato fo di Llynllys. Wel, mae'n dda o beth na fydda ni'n dal y trên heddiw, oherwydd mi fyddai'n anodd iawn denu gwin i ffwrdd o dynnu lluniau o'r pensaernïaeth. O Gwyn, ges di luniau? Wel, do, dwi wedi cael rhyw hanner dwsin go lew. A hwn, wrth gwrs, Hen focs yy Oswestry South. Yy 'di gweld dyddia gwell fel fina. Reit. Wel. Llanfyllin amdani o dan yr hen signals 'ma. Iawn, iawn. Er fod y lein wedi cau, ma'r cledra'n dal i fodoli cyn bellad â chwarel Nant Mawr, a gobaith Cymdeithas Rheilffordd y Cambrian ydi ei hail-agor yn y dyfodol.

Gan Llanclys, wrth gwrs, y blynyddoedd yn ôl, oedd y chwareli yn Blodwell Junction ac i fyny ffono, ond oedd y gwaith yn cael ei wneud yn Llanclys. Oedd yna un stesion yn Blodwell a un signal man yno. Mae debyg bod o di marw yn sopi o'r yno yn galw pan o'n i'n mynd yno. Oedd o'm yn hoff iawn o ddŵr oer. Na ddŵr ar ei wyneb, dych weld, a wedyn oedd o'n galw fo'n sopi.

Penclys ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.
A dwi'n gweld bod uh, yr orsaf yn fan hyn wedi cael ei thrawsnewid yn tydi? Wel, oh. Nid yn unig y tŷ, ond y safle yn gyfan gwbl, dyma ardd wrth fodd dyn Laingler. Arbennig iawn! Swn i wrth fy modd byw yn fama. Wel, mae yna rannau helaeth o'r hen lein yma wrth gwrs erbyn hyn dan feddiant preifat, a da ni wedi bod yn ffodus iawn i gael gwahoddiad gan y perchnogion i uh, gael rhyw olwg o gwmpas o yma. Teg, a mae'n ei wrthon gyfarch hefyd. Mae yna ambell i agwedd fan hyn yn gwell cyflwr. Ac yn yr hen ddyddiau. A da ni'm yn gallu deud hynna'n rhy aml, nag dan? Digon gwir, digon gwir.
Wel, efalla bod gorsaf llynclus yn agos iawn i'w chyflwr gwreiddiol, ond dim ond milltir lawr y lein yn pant, mae'n anodd iawn credu fod na gysylltiad â'r rheilffordd o gwbl.

ac yn Llan y Mynach wrth gwrs yn y blynyddoedd diwetha oedden nhw'n gyrru carriages fel sy'n ymyl chi rwan a wedyn oedden nhw'n torri nhw i fyny a gwerthu'r lwynion a felly fel scrap a llosgi lot o'r gweddill.
Wel gwyn chydig iawn o dystiolaeth o'dd na yn yr orsaf yy flaenorol y pant fod na reilffordd wedi bod ar gyfyl y lle o gwbwl ond rŵan wrth i ni yy agosau at orsaf Llanymynach y cyffordd yma ma' mae'n stori wahanol dydi? Gwahanol iawn Arfon. Ma' 'na ambell i hen lwyfan 'ma ma' 'na ryw hen bostyn yn y ddaear a ag yy wrth gwrs ma'r lle'n eang llawer ma'r safle mwy eang a mae 'na awyrgylch 'ma. Pa, pa mor brysur fasa'r gyffordd yma Wel, wedi bod? oedd hi'n gyffordd i'r lein da ni'n ganlyn heddiw, fyny Llanfyllin, tu hwnt i'r bont fan cw, ond oedd na lein arall yn dod fewn o'r ymwythig ar y chwith a tu cefn i mi hefyd. A dyn oedd na brysurdeb gwledig os lici di, ond mi roedd o yma'n bendant. Ac mae yna ddigon o olion ar ôl hefyd yn does? Ni'n gweld y coed pîn, coed y lein unwaith eto, a'r brain wedi ymgartrefu yma ar bont.
Mae hi'n guddiedig wrth gwrs, ond mae hi 'na, o dan y coed, o dan y llwyni i gyd.
Un sydd ag atgofion hapus iawn o orsaf Llan y Mynech ydy Mrs Ina Miles Roberts. Mrs Roberts, gyda chi gysylltiad teuluol agos iawn ar-lein, yn does? Oes, oedd taid ar ochr mam a taid ar ochr dad yn gweithio ar y lein. A, a ddaru mam a dad cwarfod am y tro cynta ar trip i gweithwyr y lein i Aberystwyth. Dad tua deg, dwi'n meddwl, a mam tua wyth neu naw. A mam rioed wedi gweld y môr ac yn sefyll. A dad yn dweud, dwi'n na ddim byd, mae gennym ni llun fwy na hynny yn y cae adre. Beth oedd gwaith ych teidia chi? Edrych ar ôl y lein. I watch fod y sleepers yn iawn a'r keys ddim yn dod allan. Oedd yna keys bach pob ochr i'r lein, pob ochr i'r four foot. A watch bod rhain ddim yn dod allan. Ac oedden nhw'n cered y lein o'r llawr llyn i Lance and Fried pob dydd. Mi fydda sied y Ganger wedi bod yn debyg iawn i'r un tu ôl i ni er fod 'na arwydd Station Master crand iawn ar yr un yma, dwi'n credu 'na ryw ychwanegiad diweddar ydi hynna. Fyswn i'n meddwl hefyd, ie, ie. Oedd 'na leirw ar y lein Llanfachlin Llansillaid, oedd 'na yy leirw bump na chwech i iste ac oedd 'na tân a bethe iddyn nhw gael eu cinio neu cysgodi pan oedd hi'n glawio. Dwi'n meddwl bod 'na un pob rhyw dwy filltir, rhywbeth felly. Pa mor aml oeddech chi'n defnyddio'r rheilffordd? Wel, yma wedi yn clwm ar y lein, achos yna, dyna'r unig ffordd o fynd allan o Llanfyllin. Ac oedd yna rhyw bimp trên, dwi'n meddwl, a bimp yn dod nôl. So oedd hi'n... oedd yna lot o fynd. Pob di sadwn, so ni adre, mynd i dre. Llon carriage un diwrnod o ferched, ac un ddynes fach yn eistedd y gornel. A dyma hi'n dechrau sôn am mab oedd gen i adre. Oedden nhw wedi symud o Dolgell lle oedd hi'n dipyn bach o seleb wedi sgwennu nofel. A oedd hi'n dweud bod gen i un mab ar ôl adre. O, oedd yn fachgen clên, wneud pob peth ac yn saer. A oedd hi'n meddwl, hmm, well fi weld hwn. Dyn ni wedi bod yn briod rwan am

Ymlaen â ni ar y daith i Lanfyllin, gan fwynhau prydferthwch a gwyrddni yr hen Sir Drefaldwyn. Ar ôl mynd o Llanymynach,

Yn ymlaen i Llansan Ffraidd. Un beth da chi'n mynd bod debyg i Llan Saint Ffraidd oedd o yn cael ei alw i fyny tua 1920.

Mae adeilad yr orsaf yn dal i fodoli yma fel tu bwyta ac oriel. Ond erbyn heddiw mae chwib y tren wedi diflannu a bellach sŵn y ffordd fawr sydd i'w glywed.
Yn Llans yn Ffair o na osa reithwyr a Clark amser ni, a rwy'n ni'n mynd i fyny nhw, Jack Jones, Jack Afon Wen oedd nhw'n alw fo. Oedd o wedi bod yn gweithio yn Afon Wen unwaith, ac um, oedd na warws yn nhw, signal box, a un potar, un o warws yn edrych ar ôl y blawd a felly yn y warws.
Pam adeiladwyd y lein 'ma yn y lle cynta felly? Wel, enghraifft reit dda ydi hon o lein lleol. Bobol, trigolion Llanfyllin yn ofni bod nhw'n mynd i golli Oedden nhw wedi clywed am, am gynllun i fynd ar lain arall o'r ymwysig o dan y berwyn i Llandrillo a draw at Dolgella ac oedd hynny wedi cynnerfu nhw mae'n debyg ac oedden nhw wedi sylweddoli mai unig gobaith nhw i gael lain o gwbl yma oedd i, i chodi hi hunan, gasglu'r arian a'i, a'i chreu hi hunan a dyna beth wnaethon nhw. Rhyw, rhyw gadw i fyny efo'r Joneses. Wel ie, a cadw i fyny efo techneleg yr oes. Yeah, yeah. Oedd yn cael ei gadael ar ôl yn ei bai am hynny, ynddo? Right. Iawn.
Wel Gwyn oedd hi'n weddol yy syth ac yn weddol wastad ar hyd yy y rhan yma o'r lein yndoedd? Oedd. Rhaid bod y y taniwr wrth 'i fodd yn fan hyn. Wel o'dd pawb, hyd yn o'd bobol oedd wedi adeiladu'r lein wedi gneud y darn yma'n weddol rwydd. Dim dim anhawster o gwbwl o'u blaen nhw. Mae'n wastad fel agn fel syth ynde? Dwi... A'r coed 'di tyfu'n gyflym iawn yn tydyn ers cau'r lein? Wel, ydyn. Coed newydd oedd cymharu â oes y lein ynde? Ie. Wel 'dan ni ar y ffordd i Lanfechau nesa. Lanfechau. 'Na ni. Wel, dwi 'di trefnu cyfarfod Mister Jones arall. Reit. Ma' 'na dipyn ohonyn nw o gwmpas. Digonedd yn Sir Drefaldwyn.
Yn tŷ ni oedd dim angen watch na cloc a oedd y Ni'n byw ac yn edrych lawr a- a- ar y lein ag yy oedd y trên yn chwibanu cyn cyrraedd y y Pentre Crossing. A wedyn hanner awr 'di saith oedd yr am- trên hanner awr 'di saith amser brecwast. A trên hanner awr wedi deg oedd yr amser gêm paned ganol bore. Trên deuddeg amser cinio. Trên pedwar amser te a trên saith amser swilio. So oedd y trên saith Mae'n rhan reit bwysig o'n bywyd ni. Ddaru pobl o Dyfallen ymdrechu'n galed iawn i chael hyn na. Mae gwaith Dyfallen yn y canol y ganrif ddwytha yn neud bach prysur iawn a llawer o ffeiri yna, llawer o stoc yn cael ei werth yna. Ac oedd pobl yn meddwl pan oedd reolwr i chi weld bod busnes yn tyfu, ond fe ddigwyddodd, doedd y railway O'dd y mwy o brynwyr yn Drysorth o'dd y stoc yn mynd o Drysorth o o Dolgellau i Drysorth oddan n'w. Ac oedd gwragedd y ffermydd mynd i werthu'r w- menyn a'r wye yn Drysorth hefyd. So dipyn bach yn double edge oedd e felly.

Da ni bron â chyrraedd Llanfyllin, a rhyw hanner milltir o'r dre mae bwthyn Pentre Crossing, sy'n dal i adlewyrchu naws a chymeriad oes liwgar y trên. Pwy fydda wedi bod yn edrach ar ôl y crossing? Perchennog? Ie, bobl fel, na, bobl oedd yn cael eu cyflogi gan y lein. At y gwaith. Ambell waith rhywun oedd yn gweithio ar y clydra wedi dynnu mlaen, falle wedi anafu a gario job bach dawel ambell i dro i weddw o falle. Yeah. Caros mlaen. Pa mor dawel oedd hi felly?
Faint o drena fydde wedi bod yn mynd ar hyd o lein? Dim mwy na rhyw ddwsin o drena'r dydd. Na, na, na prin. prin. Mi oedd hi'n dawel felly. Oedd. Ychydig iawn o newidiadau sy'n amlwg yn Llanfallin ac eithrio moduron. Tre farchnad hynafol sy'n dal yn ganolfan i amaethwyr y fro. Mae hen lwybr y lein yn dal yn glir wrth i'r tren a nina fynd o dan y bont. ac yn y fan hyn mi fydda'r sidings ar gyfer wagenni glo, coed, anifeiliaid a bwydydd anifeiliaid. A chyfle i'r injan gael dipyn o fwyd a diod hefyd. Er fod safle yr hen sidings bellach yn stad ddiwydiannol, mae'n braf gweld fod yr hen orsaf wedi goroesi ac yn dal i edrach yn hynod o fawreddog. Dyna'r end of the line, y terminus yn Llanfyllin. Mi oedd 'na orsaf feistr yno, clarc yno, a dau signalman, a un gard, Tom Blunt, oedd o wedi bod yna ers blynyddoedd. A un porter guard, fydda ni'n galw nhw amser ni, oedd yn gwneud dipyn o waith, ac wedyn oedd 'na ddyn yn y warws yn Llanfyllin. Rhywbeth arall da chi isio wybod?
Nag oes wir, Bob, da chi bron di deud y cyfan. Ond mae gan Ifor Ellis stori hynod o ddiddorol am un digwyddiad go arbennig yn yr ardal amaethyddol yma.
Mi ddigwyddodd 'na beth anghyffredin iawn i ni pan oedden ni'n symud o ardal Llangollen i ardal Wettington yn flwyddyn 1938. Um, mi ddaru ni symud gyda'r tren. Fysa neb yn coelio hynny heddiw, dwi'n siŵr. Oedd yn had i prynu'r ffarm yn mis Ionawr ac wedyn oedd o'n methu mynd yno tan mis Ebrill. ac wedyn oedd yy rhaid i ni gadw'r yr anifeilied ac yym a wedyn oedd yr peirianne a'r cerbyde yn cael dod yma rhwng mis Iy- Ionawr a mis Ebrill yy a'i ac ar y trên a'i a- yn y sidings yn y a wedyn mi ddoth y diwrnod mawr diwedd Ebrill pan oedden ni'n symud y teulu a'r oedden ni'n godro a chi godi odro ac yy A wedyn dwad ar stoc i'r trên ac uh, mynd i Whittington a godro wedyn, doedd. O nam lawer o le ar y tren i neb arall uh, y diwrnod yna felly? Wel na, oedd o'n dren special, oedd, oedd, oedd o'n dren special i, i ni. Dwi'n meddwl mae o 38 pounds oedd o.
Yr hen orsaf sy bellach yn ganolfan milfeddygaeth yma yn Llanfyllin. Mae yna bensaernïaeth crand iawn yn does? Mae'r bondo ma'n wych yndydi? Hen bondo gwreiddiol yy Loyne Nonsuch Street Drenewydd a adeiladwyd yr un cyfnod tua 63. Faint o weithgaredd oedd y mynd ymlaen yma, Gwyn? Wel, 'na dipyn bach, yndoedd?
Oedd 'na ryw hanner dwsin o stafelloedd falle yn yn yr adeilad. Un i i i'r gorsaf feistr 'i hun, i booking office ynde? Yym un arall i aros, un arall i'r porteried ag yn y blaen, a un arall i porthseli. T- tua faint oedd yn gweithio 'ma? O, na hanner dwsin falla dros y blynyddoedd ynde? A pan oedd y trên yn cyrraedd, sut oedd hi'n uh, troi o gwmpas felly, fynd yn ôl? Wel, oedd yr injan yn rhedeg oedd ei amgylch ar lŵp fach i ben arall y tren. Oh, Rwy'n dren bach cymharol fer, rhyw ddwy garej allai fel arfer. Ac yn barod i fynd nôl i uh, Groes Oswald. Faint sydd wedi costio? Wel, sŵlt yn awr i tyrn ar uh, ddydd marchnad yn, yn Groes Oswald, tua dro'r ganrif.